Ya, tabi pedinga selamat bertemu baru kita ngau aku. Pengeluar program tapang berkumai. Jadi, baka ke sekali tu peninga kita begulai baru ba cerita langkau umai. Kitai begulai ba tusun ke semilan puluh tujuh. Au ngambi kena betangguh ngambi ke enda masa ujam kitai nyadi begetu meh bunyi cherita langkau umai tusun ke semilan puluh. Tujuh. Aram kitai sama ninga cherita tu. Langkau umai. Au. Nya mudah ke ngelanggar rachun nya tadi. Sempat mega endo bededai ngadu ke keresa iya ke bukai. Iya enda lama udah nya peda. Nya sedan neh endo bededai madah kediri empu pedis. Nyepi utai asai nya. Dia lalu berumban ngelawa indai iya. Maya nya ba tanyu din magang di sida indai iya. Nya meh datai endo ba tanyu. Peda tak lalu rebah enggau Berdai. Nyau kana datai da ba indai iya iya ke agi ba tanyu nya. Dai, lapa deh anak, lapa deh. Pia deh ku indai enggau Berdai tekenyek meda nya tak enggau. Indai, parai ku indai parai aku. Pia deh ku Berdai madah diri parai. Peda Talalun sembuh rachun ke ba mulut endu bededai tadi kenu ke jerita. Peda Talalu kena bungai sida ke betanju nya. Nya mah Talalu mati tekala nya bungai sida iya laban udah kena sembuh rachun iya ke udah dempa endu bededai tadi. Nai eh nama deh bekenya neh lapa deh. Pia ku indai eh nyau nyabek meda pendiau anek iya bekenya. Parai ku indai. Parai ku ko akung. Rachun deh empa ku tadi. Iya ni apai kangau apai ngai ke enda meda ku parai. Ngarap ka ti surai apai puas deh tu indai. Pelaba ka ku tu tai ke ka seduai. Tu indai, tu apai. Aku deh nitihka semua utai ke deka ati seduai. Pia deh ku endo beredai nadai nyalamka utai agi. Laban iya nemu diri sigi parai. Bisa ukai bula-bula bisa enti utai sebuk ke rachun. Ukai kitai enda nemu rachun rumput belana, endang sigi rachun ke bisa. Mina enda lama aja tudah endo beredai sedanah. Madahka diri parai udah makai rachun nya tadi. Nya meh sida ke dia bela begau magang ke endo beredai. Jemugi laban ke benung redai gari entadi lalu beranda mega nuju endu, laban iya ninga indai endu balat amat nyaber. Indai endu nama dek bekenya endu, iya nang ningalka aku dek endu merinsa gaga dek beketu. Nama dek bekenya endu endu. Pia aku Jemugi nyaber laban udah nemu endu beredai ke makai racun. Jemugi. Anak nya bak ka kau di Cemugi. Nganti ku udah bejam legi baru dia tau nyabak ka aku. Ngambi aku enam meda di nyabak. Aku agi njelat tu ngai ku meda di nyabak enggau Cemugi. Galau dulu ai mata di Cemugi. Pia deh ku beredai. Enda nyagi Cemugi nyabak ke iya. Nya meh baka nama apai beredai ka mai iya berubat. Engka bisi orang kini tau nemu merubat endu nya. Tang meh dulu agi endu beledai madah diri empu enggai. Nai ibuh pia ku endu beledai. Laya kia parai idup nadai meh guna kelalu melinsa idup ba dunya tu pia ku endu beledai. Endu aku ngangau kia endu au. Ke sia ahi andau nama dikempang amat beketau. Pia ko Cemugi agi nyabak ke endu beredai pia iya madah kelirik ka ngangau ke tudah gentung ngambi gentung datai ngesah iya ke iya. Enda ibuh Cemugi enda ibuh. Enggai aku meda nyabak ka ko. Anang ngangau ke ai Cemugi. Anang ngangau ke aki tau ngai ke apai nai ku ngai meda iya. Aku belaki ida su apai ku laban apai ku ngai ke iya. Laban apai enggau indai ku udah nemu kami duai sigi ku udah lama begulai. Padah ngagai iya ila Chemugi anang ngasuh tusah ati ke aku. Aku sigi parai Chemugi sigi parai aku. Nyin aki Nguini ka datai da ngambi aku. Pia aku eno beredai. Nak nya agi iya madah ngagai gentung. Nangi ngai ke siku ngan tusah ati meda pendiau iya beke nya. Nadai peduli ke jaku beredai agi di Chemugi tu tadi. Dia dia lalu mansang ngagai seberai lapan ka ngiga tudai gentung. Nya meh datai ba seberai dia dulu agi besatup enggau tudai empikap enggau empakap. Udah begau sida serumah bela udah nemu rita endo beredai ke makai rachun. Empikap empakap ne ne ni sida aki geringu bisi dia. Pia deh ku Chemugi nanya dua iku nya. Nadai ditu sida dara, nadai sida ditu. Pia ko empaka penemu du ngangau ke temugi nyendara meda ke tudah dara. Neh iya kini sida ai deh. Iya kangau ulih seduai dik sida iya. Nama seduai enda nemu rita enggau? Pia ko temugi ngasuh empika enggau empaka ngangau ke sida ki Geringo. Eh nemu kami duai iya nemu. Sida ki geringu nadai nya nemu din. Nadai ditu sida iya. Iya ka seberai kin kami duai tau. Iya ku Empikap madah ke ka ke seberai ngesah enu beredai. Anang guai ke seberai seduai dik. Ka ngau ulih seduai dik sida ki geringu jambat. Iya ku Cemugi minta dua iku nyengangau ke sida ki geringu dulu. Peda datai ga tuan rumah ngesan muto. Pia mega lalu mansang ngagai empi kap enggau empa kam. Empekap, empi kap sida seduai ding ngangau ke sida ki geringu langku mai din. Padah ke bisi penusah, sida beseberai. Tu muto ku kena seduai di jampat seduai di ato. Pia ku tuai rumah ngasu dua iku je ngangau ke sida ki geringu sebilik. Nadai beleman mega dua iku nyanti orang ngasuh lalu nyau meh seduai naban ke muto tu rumah tadi. Eno Chemugi mega lalu mulai kediri ke rumah. Baka ke nemu nya ga tuai rumah, eno Chemugi ngasuh Empika enggau Empaka mengangau ke sida aki Geringo. Udah ke ninga orang ke begau ke eno bededai tadi dia tuai rumah, nyu teringat gia ke tudah gentung. Nya mih iya berumban. Ngesan muto lalu ngasuan pika ngom pakam ngangau ke sida aki Geringo. Nya meh bendar orang ka mai endur bedadai berubat tang mia majak madah ke diri empu enggai. Nadai guna berubat pia deh ko iya nyaut sida iya. Berubat sigi nadai guna. Nya udah meda nia ngaki ini pia ko bedadai nyaut sida iya. Iya ke bisi utai. Iya ke bisi ubat nyedia nguji meh merubat tudah enda beredai sekira ngica ke iya meh pia de ku jako. Nya meh empikap enggau empakap ke nurun tadi nadai mega pengelama seduai ngenatai kediri ba penai langkau mai sida ake Geringo. Nya medatai seduai ba langkau mai nyu tekenyit magang meh sida iya meda dua iko nyet temansang ke iya. Datai empikap enggau empakap tu semak tudah gentung. Dia seduai nadai bepadah telalu ngatung tudah gentung dua iko nya. Ukai seduai enda nemu, gentung nya endang sigi ke ari suba sigi udah bebakih sigi udah begulai ngundu beredai. Tam seledah udu dua iko nya enggai enda ngatung tudah gentung. Nai lapa seduai ngatung aku suat. Nyelai penatai dua iko tau nadai padah telalu ngatung orang. Pia ku gentua rau rauh meda dua iko nya tenatai telalu ngatung iya. Iya nama pengawa seduai dituyu pendiau bekenyam pika bakap. Uji aku ketuai tau katung seduai deh. Pia ku aki Keringo enda nemu nan undi dua iko nya. Akai akai eh inai eh aram pulai kitai ke rumah dulu. Bisi bisi penusah orang di rumah. Pia ku empa kamai sedaya sama pulai. Heh, bisi pura penusah anang ngatung aku beketau. Pia deh ku gentung pintar leka kedua iko nya. Dia sapa bisi penusah ucau. Pia ku ini geringu ga pansut ari langkau. Uh enda nemu ku madah ngagai kitai ni. Iya kin aja men kitai pulai ngambi kitai nemu ngambi sama meda. Ya ya ya kia kia gentuang. Anak anak kering kati dia kia. Kami duai enda nemu ka madai akan usi ngagai dik. Laban kami duai mega empai nemu cerita kaman. Ka kin kami duai tadi diasuh tuai rumah ngangau kita dulu. Pia ko empakap lalu merap tudah gentuang. Bah nama ia kenyah dah kia. Pia padah mengambi ku nemu. Nama bisi utai nyadi ba endu pia? Bisi utai nyadi ba endu pia ku gentung melaba ke bisi utai ke nyadi ba tudah endu beredai. Laban ati iya dua tiga hari tu chukup nyelai, chukup ama amat enda nyamai. Tang ngenang endu aja-aja iya dua tiga hari tu deh. Pembaka meda nyaut tanya tu deh gentung tadi. Semina seduai badu agi ngatung tu deh gentung. Enda sampai ati deh seduai ka nusi ka madai utai ka ma nyadi ngagai endu beredai. Seduai apan empai ngabah endu nyekin nya meh seduai enda berani ka madai akan usi ngagai sida aki Giringo Sebilia. Nya meh meda dua iko enda munyi enda nyaut mega tanya gentung tadi peda telalu tangkap gentung ba baju empakang enggau embigam nya ngambi dua iko nya madai nama utai ke udah nyadi. Nya menyau begantung dua iku nya kasah ke tudah gentung. Tang asai ngai pansut leka jaku Alim Muluan. Nang kempang ama-ama dua iku nya kan usi ngagai gentung. Orang ke diatu benung begau kenu beredai ke makai racun. Empika enggau empaka enda kempang ke madah ngagai gentung. Nangi ke tudah gentung ngumbai seduai bula. Ba ati seduai din tadi, nang sigi ka mai sidai pulai aja. Ngambi sama meda ngambi sama nemu semua utai ke udah nyadi. Langkau umai. Ya, pedinga semua nyadi cherita langkau umai tusun ke semilan puluh tujuh dilengka ka aku naka tu dulu. Au aku deka datai baru nampung kita cherita tu.